il-gvern jista' jkun xprun ta' daw l-innovators, mhm. ġifri jekk il-gvern jena, jena waħda mill-iktar affarijiet li li nixtieq huwa li l-politiku jkollu viżjoni. Illi jgħid ismaħna, this is what we stand for. Yes.
Mhux aħna għamilna s-sams u rajna li l-iktar li hemm voti hemmhekk mela aħna ħammorru hemmhekk. Le men, I mean hemmhekk konna ħammorru waħedna minn għajrek. Għajdinna int fej taħseb li nistgħu mmorru li hu ikbar minn fejn konna mmorru waħedna. Per każu, waħedna ħammorru f'toroq kollha karozzi. Mhm. Something like 50 new cars per day. Ħammorru waħedna, m'għandekx għalfej tinċentivana biex m'għandekx għalfej tibninna t-toro, għax hemm ħammorru. Inti xogħolok li turina realtà differenti, ikbar, isbaħ, xi ħaġa li mhux se naslu għalija waħedha, li timmotivana biex naslu hemmhekk. Jiena naħseb illi dika hija daqsxejn nieqsa bħalissa inħoss jiena forsi għandi żball, illi ħafna mill-politika hija kalkulus. Fej l-iktar li hemm voti. Jekk jiena xogħli li kolli nis li huma b'saħħithom. Ma ah. importax, ej jentu għom id-dona sax dak li jridu jiklu. Entu għom il-ħelu mux inkunu dentisti. Mhm. Għax kontenti bil-ħelu. Le, Aħseb fil-futur u rina elevana ah. mid-day to day. Naħseb waħda kif għatlek jien floating voter mandi lebda lejal talej il-partiti, pero naħseb waħda mill-ikbar momenti ta' viżjoni kienet meta gvern qal jien lest l-inċedi is-saħħa li għandi fuq in-nazzjon Malti. Lest li nofri ruħi għal entità ikbar minni, l-Unjoni Ewropea. Inċedi s-sovranità. U ngħid illi fil-qoddim, fil-futur, il-gvernijiet Maltin ħajkollhom ikunu subservient għal xi ħaġa ikbar minnhom. Dik hija viżjoni. Tista' ma taqbilx magħha, imma hija viżjoni. Ma tifimni, so jinħoss li minn dawn il-big statements għandu bżonn li jkollna. Eh, jien naħseb li ehm, Naqbel ħafna meħġri jen dak li nixtieq. Jen nixtieq li nkun nista' nammira il-politiċi, speċa u hemm politiċi madwar id-dinja fl-istorja li nħares li hom noqgħod naqra l-istorja tagħhom qed kienu kapaċi dan nies jien naf għandna Lincoln, Churchill, Washington daw kienu għandna. Ista ma taqbilx imma l-menu hemm viżjoni qed tifhem hemm xi ħaġa li inta tivvota mhux biss appażi ta' lejaltà. U laqqas biss għax you know, għamlu sondaġġ fuq il-Facebook u sabu li l-iktar li hemm voti hemmhekk. Ankax forsi dak iż-żmien ma kellhomx il-fakultà ta' sondaġġ li qabli qabli kienet tgħinhom li li jkoll li ħetu rilaj ħafna iktar fuq l-immaġinazzjoni eh, fuq l-immaġinazzjoni tagħhom. Però ġifieri jien riċentament kont kont mistieden insomma din il- għal din l-ikla ma' xi decision makers u hekk jiena u xi ħbib tal-qata tiegħi. U ta' jew erba' jew kemm suppost. Ehm, għalfej daw il-mistoqsija l-ewwel mistoqsija li saqsitni fallejta. Ehm, u insomma ma' xi wħud li ehm, huma membri parlamentari insomma. U bdejt nipprova nifhem men. Bdejt ħares lehom. Bdejt nsemgħu ma tista' tgħiddu li Il-kelma kienet xi żopp għażiltu tagħmlu da xogħol tagħmlu? Għalfejn qed tagħmluh? Biex ta' u fl-ebda punt ma rnexxieli nifhem x'inhuma l-philosophical underpinnings ta' dan nies. U meta bdejt nipprova insib is-sisien, meta bdejt nipprova nħaffer, eh, wieħed minnhom qalli kważi b'mod Ek, kellu naqa kondixxendenza f'leħnu. Għalli isma tamen. Ek. Għalli, inti daw l-affarijiet li titkellem fuqhom inti, daw ma jrebħukx l-elezzjoni ta' l-elezzjoni n-nies flus trid. Ovvjament da minn qed jisma' jisma' l-podcast jgħid eh, dak jien kont.
Pero jien għamilt għaxdi fuq din. Din eh, ila weda mill-80s impoġġulek il-flus fil-but. Mm, mm, mm, Ġifiri aħna il-gvern għalhekk irriduh. Eh. Irridu jpoġġi l-fus fil-but tal-fqir, no problem, diġà għatta dik. Imma Marija, ejja naħsbu f'xi ħaġa ikbar. Eh, u t-tweġiba tiegħi kienet dik, spex ta' qoret, bro. Irnex lek terbaħ l-elezzjoni u għabli terbaħ l-elezzjoni li mis, well dan u taf kif terbaħ l-elezzjoni u l-loba ta' ċess tal-elezzjoni taf terbaħ, imma mbagħad la darba erbaħt l-elezzjoni. Biex xinu li tos tiegħek, Ġast trid terbaħ u issa, issa minn hawn se nagħmlu. Biex ta' ma tintebaħx kemm x'responsabilità, però x'opportunità għandek int biex taqbad ġensmen u tmexxih lejn xefaq ġdid, tkollok ideat kreattivi li da ġens jifhem xi ħaġa oħra fuq l-identità tiegħu. Le xejn, ġast li jerbaħt lil oħrajn, hopefully b'maġġoranza akbar minn ta' qabel ħalli mal-lumi nżidu erba' oħra.